Çûn li ber kehnî tijî pastê de gurandin, sewa gurandin û tijî xûn kirin û ava xûnê hata ser kelhê de. Di deynê vî dizî, deynê vî dizî, ev baldê vî diardê, vî dikujê, welhasil hemû dala bihin yê dikujê dikujê. Di singa Ebas de kolan çêkirin û ava ava gelaciya û hal fitne û gelacî xizne singa îna de dilê îna de. Şerek çêbû. Kurda gelek desthilat in ku li wan qulibtin. Lê ku li wan qulibtin yan wê kuştibana ewa jî çi kir nûka şûrê xwe derxistin û nûka berxwedana kirin. Temaşevan û bînerên vedan dem baş. Li dîroka me ya kurdî babetek dîsa babetekî navdar gelek kesê me yê temendirêj bihîstina û yê ku dîroka kurî lê kolî jî kiribê ewa jî bihîstiya. Ewa destana kelha dimdim. Destana kelha dimdim navdar a. Bi gelek renga navdar a. Bi bûyerên dîrokê siyasî jî navdar a. û bi wêjeya xwe û di çîrok û efsaneyên me yê kurdî de jî di nav civaka me de di gelek şewbêrika de hatiye gotin jî û di pirtûkê me yê weke niha me gotî wêje de jî kelha dimdim lê xwe girtiye bi xwertî. Ev kelha dim dim çîroka wê çiya û babetê wê çiya. Kelha dim dim xwa gelek gelek sengera ya gelek husna ya. Dikevê rûhilatê Kurdistanê de li herêma gola wermê jêbêjin gola Ormiya li rûhilatê Kurdistanê. Bi kê bi ev destan girêdaya bi mîrxanê çingzêrî vegirêdaya. Mîrxanê Çengzêrîn yan vê lap zêrîn dest zêrîn yanî destekî wî seyê zêr bû û destê tirkê weka destê mirova goşt bû. Çima bû destan çima cih girtiya û ev mîrxanê ha çima destî bo zêrîn e, sedem hena û navarok heya û bûyer hena. E, Şixwa e, di nav êla meya Kurd a biradostî de ava bû. Li ber ku mîxane çengzêrîn ji eşîra me ya Kurdiya biradostî ya û eşîra me ya Kurdiya biradost jî eşîreka navdar e, cihê wê heye. Niha ji xwe li başûrê Kurdistanê cihn hene pê gelek diyar in mîna herêma biradost û mîna çiyayê biradost. Ev jî niha di başûrê Kurdistanê heta niha xwedî cih û xwedî çanda bi wî rengî bi wî rengî Mîrxanê Çengzêrîn navîna taybet navîna Amer bû. Navî Amer bû xwe beriya gowerê golawermiya li herêma Bakurê Kurdistanê bû li devera serhedê bû devera serhedê û xuyaya ciwanek bû xwetê destan pêre çê bûye û berxwedana kelhê pêre çê bûye hingî bîst û sê salî bû xuya dikê beriya bîst û sê salî jî çend salekî jî ciwanekî wilo mêr bû cihêwî hebû û xuya dikê nav artêşa Osmanî de jî bû lê çima artêşa Osman çima Osmaniya firmana wî anî û xwestin derbekê lê xin ev jî wek hate çi vegirêdaya bi mêraniya wî ve bi girêdana wî ya bi civaka wî ve bi kurperwerayî vegirêdaya ji ber xatirê go go Osmaniya lê hatin û Kurmancî gotî lê hatin xezebê û xwestin wî bigirin û jê re rê kirin. Wextê ku jê re rê kirin rehsipiyê herêmê yê nasê wî amê wî bavê wî na lev û miştin ku wextê em Amer rê kina Osmaniya re we kat Osmaniyan wî kirin zindanê de diyan wî bidar vekir. Lewra vê caya herî baş

Kesê lêzim ji herî nêzîk çendeka ji herî maslehedê xwe berde xwe berê xwe da rûhlat çû rûhlatê Kurdistanê. Çû rûhlatê Kurdistanê pozê wajî kiriyê wajî buarana û sewalê wajî buarana Kurdê me berêna sewalvanî dikirin piraniya wana. Konê xulkû danî nêzîkî li ser girekî nêzîkî gola ormiya li wê dê danî. û jiyana xwe berdewam kir. Li vê derê bûyer û navarok tê veguhestin têkiliyê destanê bi Sefewîya ve tê girêdan bi taybet bi Abbasê Sefewî ve. Çi salê bû 1608 zayînê bû 1608 zayînê ev destana kelha dimdim qewmiya.

Peywaste habû jî tîjî bûbû ka werhasil bi çi rengî çavkon kir çû binê kon. Meza gova xortekî binê kon û va mal baxteka xor jî berde rabû bi qedir û qîmet xor jî zanê şaha û şeh jî xort nas nakin zanê bo ki xortekî navdar eşîra bira dostiya.

pê xist bi xwe destê xwe bi çiqat sewtî jî destê xwe neda alîkî li wê dişa abad wek çi xortekî bi cegara wilo kete dilê de emiraniya hanê î de pê xatir jî xwezin çû pişî got hacî dîsa serdana amerd kir vê careka dî jî ew nav amer weke dosta lê hatin got hate herêmê ew nav amer de kin ser xwe digerihan

nexweşe bidê xemna te çiya me dî rojekî roja yekin me diqulibê wê şehenşahiya me mistênê divê Abbas dêjê fala Emer divê îşe xwedê xewna te xêr bikê ne tişteka xewn em hemû kes xewna bînê piştira Abbas şah Abbas bi çima tilva çûlayî çima tu nayê cem ez cihekî karekî ji te re nabînim nav asra min de nav koçka min de wî qayîl kê divê têxê sayîsê hastê xwe yê taybet yê hespa yê koçkê yê qesrê amer jî sayîsa ew divê hespa divê çolî hespa têne têxê gotê de bi carekê çolîye dizin têna dizin têna hespa dizin têna hespa qey kahanek li wadana dibînin xwê diz têna hespa hespa dibin

Di deynê vî dizî, deynê vî dizî, ev bazê vî dê erdê vî dikujê welhasil hemû dalabihin yê dikujê dikujê û hespê xwe tênê. Hespa tênê ku va Şah Abbasî li hêviyayê xwe espî li cem wî biqedir Şah Abbasî Sefeyî. Va li hêviyayê wê diqeherê û hê ne gihayê de bi ser de

ji wê çengzêrîna wî ji wê çîrokê dest pê dikir ji wê xalê dest pê dikir hinek bêjin ew birîndar çengî wîna hêngî axift û veda û bû nexweşiya pîst textora jê kir ji dêla wî çengî şeha Abbas çengekî zêr jê re çêkir destê wîna xelat kir û heniz bêne dema ku Amer hingî ka bîst saliya xwe ka çend saliya xwe cem Osmaniya bû di nav artêşa wî de bû qey serokî tîmeka Kurdî bû hat neşerê e, Amer begê Kurd ê başûrê Kurdistanê mixabin em vir bê mixabin ew jî Kurd ew jî Kurd e dibê di wî şerî de destê Amer cê bû e, mabû bi destekî mabû destekî dema ku hate cem şeha Abbas û halo jî rûjê hatî bû û Şah Abbas engê hejê kir û di çawa bi destekî bêda bû destekî zêr jê re çêkir. Lê li vê derê ame dî wextê got Şah Abbas û li pêda xeyrî pêda qeherî zanî bi got nel gor nirxêvî ev yeka teng kengî bêt li ber minete ev okê bijî. Gota Şah Abbas got xwazim ez vegirme cihê xwe. Wazim ez vegerme cihê xwe. Ez vegerme wê da got ez telê dîtim ga konê min lê ez helme wê herêma xwe ez û malbata xwe û ka kesê min lê min ra xizm û karê min em her min cihê xwe yê cem dona û hemiya. Di bê şeh ebaz godî de goma ez çi te xelatim piştî haro cem mayî dilsoz û ew jî bizane bûn tiştek cihê xwest û gote şeh ebaz û hema biqasî çermê gagakî erd bide min.

û mana bi nêzîka sê sed xelatê kurd jî xware birbû ji xwe nasê xwana û lêzmê xwana û bavê xwe û dayika xwana dibê wê wê dê jiyana xwe meşa û bû mîrekê eşîra xwe ya biradostî ya li herêma ormiya û têkîlî dîse mana şahê Abbasî ra Têkîna Şahê Abbas ra û û tiştekî dî Şahê Abbas xwest got ez dixwazim kelheka xwe ava bikim. Şahê Abbas jî Şahê Abbas jî got êgo kelheka xwe ava bikim lê ew jî kelhek bingeh fereh kir kelhek me zindanî kelhek me zindanî û ji xwe beriya wê jî geleka gelacî dikir niqaba wî niqaba Şah Abbas de jî az dibûn ahengî Şah Abbas qedrî nadigirt dixwestin ku jê dûr bikevî wextê ku niha keleh danî keleh danî ku ne xwe ev dixwazê mîna dewleteke çêkî wî mîveşîneke çêkî mîna dewleteke ya ew jî bê mîrekek û mîrekê wê herêmê bi taybet Mîr Bodaqê Azerbaycanî kî ji ser hêland kî ji ser hêland û ji xênî wêrojê eşîrê herêmê jî Meqabawa de deh Sotan de çêbû û mesela kesayetî destlatdariya Şahê Abbasî de jî xewşê ez bû û ji xweş alikî dî ve jî Mîr Xalid Çengzêrîn Kurdê Sinniya ne Şîiya û ji xwe Sefewî jî ev jî xaleka Sefewî Kurdê Şîî bûn. mesela şî'a û sin de jî kete meseladê de şî'iya jî jî hazir bûn ew nakokî di vê çaxê de jî hebûn û ji xwe mesela dîtirkê jî kurd jî mîlekekî kurd halo qedr û qîmet çêdî kîn çêbûn û singa

Abasê Safewî jî hate bîrayîna wextê ku pêra şîr vexwarî ew têzka ketî bêrayîna de gotî yekê li bil min rabê şahinşahiya ji Misin ku nexwe ba xewna min rasta. Ê ku divê em vê hêzayî bişkênin. Em ê çikin em ê jê re belayê çêkin, teşxara çêkin, mijûleyê çêkin ku xatê ne vale bê. Û em ê hinceta jê re çêkin ku pêk nayê diqilin em şerî ne bikin. Çêkir di wê şaxê de jî Kurdê Celalî hebûn û dewleta Osmanî li qeba de nakokî çêbûn. Osmaniya firmaniya Celaliya anî bîst hezara sed hezara Celaliya vir Osmaniya bava bûn bê xwe li herêma Îranê girtibûn ya Sefawiya girtibûn û gotin û emê bîst hezar Celalî li cem Mîrxan û herêma wî emê bicihkin. me bi cih kirin. Lewra vê ca name jê re rê kirin va bû mirxîna qîma. Şah Abbas name ji mirxana rê kir got mêva ene cemta ew ê qîma xwe zadî bi goxtê ev werin miletê min belkî qebûl nekê kesî kesî wilo biyan ji çanda min eşîna min jina min qîma xwe neanî xwest aram bê mîreşînayîna rabû Şahê Abbas hêzek rêkir hêzek rêkir bûa celaliyara serokatiya hêz ya Hesen Axa û Hesen Axa serokê hêzê bû wextê hêza leşkerî çû bûa celaliyara got herê herê ma mîrxan mîrxan berxwedan kir mîrxan jî artêşa xwe anî û şer vekir bi Hesen Axa re û celalî jî di nav artêşa Hesen Axa de bûn şerek çêbû Kurda gelek destelanî destelanî pêk anîn û dişera li ser ketin û kuştiyê e, Sefawiya awî Hesen Agara leşkerê ve mane li erdê. Mane li erdê e, şikestin. Begiran hatin got valla hêza me hal hate seyna. Rabû Şahê Abbas hêzeke herî mistefêk anî bi serokatiya kê Serokatiya Muhtemed Dewlê yê got bidnira wezîrê herî mezin el wezîr il azim. Wezîr il azim jî hêzeke herî mezin bir û heta artêşa Azerbaycanî jî tevlî bû, artêşa wa Efyênî jî tevlî bû, hêzeke herî mezin anîn û çû ketine şerê mîxanê çengzêrîn û birayê me yê eşîra bira dostî de şer gelek mezin bû şer dom kir hêzê bayî de gelek bûn mîrxan hewarî gihanda aşîrên kurda mixabin geleka nîkarî bû pê bawerê li ber xatir ewa dora kel hê dor pêç kir dora gel hê dor pêç kir û dora kel hê asê kir asê kirin û heta vêca şervanê Kurd xwe xwe vekişandin ketina ketina kelhê kelhê xwe jî maldin û serê gerekiya lê ji kelhê jî kelhê jî serkeftinê herî maldin pêk anîn dijî artêşa sefewî êvara ji kelhê dertiketinê êrîş dikirine wana komê kelasa ji waçê dikirin û di begiran hatina kirina kelha xwe da û ji kelha xwe jî agir û tişt ewna êvara davêtin nav wiha artêşa wana

Artêşa Muhtemed Dewlê ya Wezîr el Azam hate cem artêşê got û got çiqa vê dûrpêçkî û çareyê wana got çima nê got ber mûnetê wa heye û ava wa ji waretê. Got ava wa ji kû tê got ava wa ji kehlî tê kehlî ser kehlhêrê li dera hemê ya. Ava wa ji wê tê dikevê qehzanê de û

Berxwedanê de û ne êşan het wê wê wê dawî bûbana wê tune bûbana ji têhna nexasim lê divê nervîna xwedê bi qedera xwedê û ji xwe destpêka zistanê jî bû divê xwe teala berf û baran da berf û baran da ew berf heme kirina qazana kelhê de qazana kelhê jî hebû mezin û tê de dewusandin tijî av kirin pê berxwe xistin berxwe xistin neşkestin neşkestin sefawiya hêza xwe xwertir kir gova nexwe neşkestin divê nixwe hêza leşkeriyê xwert kirin dest topa kirin û avêt newana divê sengera qera beg qera beg ew jî hevalê mîrxan bû divê ew xira kirin bi topa xira kirin û kel hekadî jî xira kirin sengereka dî û bi demêre kelha narîn jî xira kir bi demêre xira kirin û serkeftin pêk anîn dijî Mîxane Çekzerîn û eşîra me ya biradostî di wê demê de jî xwa gulbihar jî gulbihar hevjîna mîxan ewê jî bi alîkariya jinên kurd dikek hêra piştgiriya şervan hatkirin û alîkariya şervan hatkirin û xwa serok wezîrê Safawiya di wê çaxê de mir Mehmûd Beg

Di vê berxwedanê de zêdebûna hêza e, dewleta taw mîna e, şahînşahiya Sefewî û mîreşîna Mîrxan e, Mîrxanê Çengzêrîn ne hevsengî niqaba niqaba de kêm û berxwedanê bi demêra sist kir. Çima sist kir hejmara wa û hebûna wa û û û xilaskirina avê, nemana avê û xwe û û e, kêmbûna ku mûnet re çêdibê û bi e, kuştî û şehîdê ketina nav ana de dibê e, li kêmê xistin beriya hengî şahînşah lêbûn ef û ji mîrxanê çengzîrê dêkirin lê mîrxan şanaziya xwe

bin raşê şevê derketin ji xwe naveroka kelhê û berxwedana kelhê û serpêhatiyê kelhê bêhtir û gulbihar belav bin ji xelkê re gotina. Dibê berdawî sefewiya qîma xwe anî ku mîrxan û şoreşvanê xwe xwe radest bikin. Bi wextê xwe radest kirin û xweya gul kelhê hatin debê derî mêzan ku

û û ma rûpelek sipî zêrîn ji dîroka me ya Kurdî weke mîna bi sedê li hinga û berxwedana haya Kurdê me pê navdarin bi serbilindayî û bi şanaziyê dijî dagirkera û dijî dijmina lê ya kelha berxwedan dimêne mînaka gelekî balkêş dîrokê de ji ber ku canfidayîkeke gelek asta wî na bilind bû heta dilopa dawî ji xûna xwe berxwedan kirin û e, e, sernibzayî e, ser xwe nepecirandin û qebûl nekirin. Hêjan û jêderê me yê vê destana ma ji xwe ema me ji xitiyara kalajî bihîstiya û pertûka wêjeya Kurdî ya devkî mamosta Alî Cezîrî xweşik behs kê û nameya projeya Ordîxanê Celîlî yanî Rîsala Rîsala Texerruc Ordîxanê Celîlî yê Kurdê me Sovyêta ew î sernivîsandiya û e, pirtûka stranên çiyan ya Casmê Celîl û e, pêşgotina bi navê Mêrxasiya Kurdan

bi erebî bidî tarîx alem arayî Abbas ya kêya Skenderê Memşî Skenderê Memşî wî çaxî sax bû ew xwe nekurde jî lê ewî jî henekî bi wijdanî li ser nivîsandiya û pirtûka beşeyekê ya Kurd û Kurdistan ya hêja Mihemed Emîn Zekî ewî jî xweşik bi rengkî dîrokî bi belga ewî jî sernivîsan ya Em hêvîna Mesûdek dîse dabê dîroga xwe me dîsa roniyek ji roniyê wê ji xwe re zelal kiribe me dabê xuyakirin û sûdayê hebê û demawa min xweş temaşevan û bînerên Ajansa Vedeng.